Dydd Gŵyl Dewi hapus i bawb! Mwynhewch heddiw 'ma, dathlwch eich Cymreictod a mwynhewch y tasged di sgrin y prynhawn 'ma. Dyma negeseuon arbennig iawn gan enwogion Cymru yn arbennig i chi. Helo, disgyblion Ysgol Bro Edern. Dydd Go Dewi Hapus i chi, dyrnod i ni gyd am farchio yn ein diwylliant Cymreig, ac yn bwysicach na ni, i fita pic ar y man, neu os chi'n siarad Cymraeg fel fi, Welsh Cakes. Joiwch! Helo, Ysgol Bro Edern, Elin Fflur sy'n yma a dim ond eisiau dymuno dydd Gwyl Dewi hapus iawn i chi gyd. Dathluwch eich Cymreictod mewn steil. Tydan ni'n lwcus yn gallu siarad Cymraeg, dwch. Mwynhewch y diwrnod!

Swn i ddim yn medru gwneud hynna, swn i heb ddysgu Cymraeg, felly enjoiwch y diwrnod, dathlwch, byddwch yn hapus, bydd Gŵyl Dewi hapus i chi gyd. Helo Ysgol Bro Edern, Al Hughes, Radio Cymru yma yn dymuno dydd Gŵyl Dewi hapus iawn i chi gyd. A cofiwch, gwnewch bopeth yn Gymraeg. Dyn i chi, Carys Lerys yma, chi'n gwneud neti. Mm. A we are set ar hyn o bryd, uh, na pam fi wedi gwisgo fel hyn. Um, Sut i chi? Dydd Golddewi hapus iawn i chi yn Ysgol Gyfun Bro Eder. Uh, am gyfnod really weird, um, ond am ddwrnod amazing. So cofiwch i wneud y pethau bychan, okay? ond hefyd y rai masif. Gwnewch y pethau masif. Fi jyst yn mynd i adro hwn ymlaen, okay? Fi'n caru Cymru, Chi'n caru Cymru, ni gyd yn Gymru. Shwmae Ysgol Bro Edern, Daf Wyn sy 'ma o heno. Pnawn da ar SPRREC. O'n i jyst moyn hala neges fach gloi i chi i weud Dydd Gŵyl Dewi hapus, a fel o'dd Dewi Sant yn gweud, gwnewch y pethau bychan, felly bwytewch ddigon o Welsh Cakes a cawl, a joiwch y diwrnod. Helo, neges i bawb yn Ysgol Bro Edern, Emma Walford sy 'ma yn dymuno Dydd Gŵyl Dewi hapus, hapus iawn i chi gyd. Ymfalchiwch yn 'ych Cymry.

Yy ma' 'na lot o betha'n gneud i fi fod yn falch o fod yn Gymro. Yym ma' mynd i wylio Cymru a chware pêl-droed yn un ohonyn nhw. Peth arall ydi yr holl fandiau ac artistiaid arbennig Cymraeg sydd ar gael ar hyn o bryd. Haia Ysgol Bro Edern, gobeithio gewch chi gyd ddiwrnod Gŵyl Dewi hapus iawn. Dydd Gŵyl Dewi hapus i bawb yn Bro Edern a chofiwch wneud y pethau bychain.

Os ddim, os 'dach chi dal adra cyn belled bo' 'na ddigon o Welsh cakes o gwmpas dwi'n siŵr bod 'i'n mynd i fod yn ddiwrnod iawn. Ma' Cymreig t'od yn feddwl bob un dim i fi. Dwi yn dilyn 'y mywyd i yn ôl y ffaith fo fi'n Gymraeg. Ma'n fraint llwyr gallu dathlu cerddoriaeth Cymraeg ar Radio Cymru a Radio One a rhannu faint o briliant ydi'r diwylliant Cymraeg dyddia' yma a ma'r ffaith bo' fi yn ddwyieithog y' rhan mor anferth ohono fi. Dwi siŵr bo' ffrindie Sysnag fi neu di-Gymraeg fi'n gweld o'n rili annoying bo' fi'n bangio on amdano fo trwy'r amser a dwi me'wl os ti'n gallu disgrifio'n hun fel person dwi ella naw deg y cant Cymraeg deg y cant panad. So ia, iechyd da i hynny, dydd Go Dewi hapus a gobeithio 'na wela' chi fuan. Tara! Dydd Gŵyl Dewi, hapus brodyr. Helo, yn enw fi ydi Catrin a fi sydd yn actio y brif athrawes gas yn Rownd the Rownd. Ond dwi ddim yn gas go iawn. A dwi eisiau deud um, dydd Gwyl Dewi hapus iawn i bawb yn Ysgol Bro Eden! Mwah! Helo Ysgol Bro Eden, Hugh Stevens sy'n ma o Radio Cymru. Dydd Gwyl Dewi hapus iawn i chi. Hwyl!

Dydd Gwyl Dewi hapus iawn i chi Ysgol Bro Edern!
Dydd Gwyl Dewi hapus i bawb ym Mro Edern. Mwynhewch y diwrnod. Dydd Gwyl Dewi hapus iawn i chi gyd. Cofiwch i ymfalchïo yn yr iaith Gymraeg ac wrth gwrs, i wneud y pethau bychain. Helo 'na, yn enw i yw Catrin Heledd a wi'n gweithio fel cyflwynydd ar Sgyrn Five a'r Clwb Rygbi a wi isie dymuno Dydd Gŵyl Dewi hapus i bawb yn Ysgol Bro Edern. Cofiwch, gwisg ein hunain yn dy gap a gwisgi yn dy galon. Helo i chi gyd yn Ysgol Bro Edern a Dydd Gŵyl Dewi hapus dros ben i chi. Dewch i ni ddathlu'r ffaith bod gennon ni ddwrnod ar Fawrth y cynta lle 'dan ni'n gallu bod yn yn falch iawn o'n Cymreictod, o'n treftadaeth, o'n hunaniaeth a'r ffaith bod ni yn gallu siarad Cymraeg. Joiwch y dathlu sut bynnag da chi'n neud hynny a Dydd Gŵyl Dewi hapus dros ben i chi gyd. Wel, helo Ysgol Bro Edern, jyst moyn dymuno Dydd Gŵyl Dewi hapus i bob un ohonoch chi. Mwynhewch! Dydd Gŵyl Dewi hapus iawn i bawb yn Ysgol Bro Edern. Gobeithio bod chi gyd yn iawn yna a gobeithio hefyd eich bod chi'n cael mwynhau

diwrnod i ni gyd ymfalchïo yn y ffaith bod ni'n gallu siarad Cymraeg. A coeliwch chi fi, pan fyddwch chi wedi gadael ysgol, mi fyddwch chi mor falch bod chi'n gallu siarad Cymraeg achos mae'n mynd i helpu chi gymaint, yn enwedig yn y byd gwaith. Felly, joiwch Dydd Gwyl Dewi, be bynnag ydych chi'n neud. Dydd Gwyl Dewi hapus i bawb yn Ysgol Bro Edern a gobeithio bod chi, fatha fi, yn cadw iaith orau'r byd yn eich calon am byth.